Erokamano jawinjo mara kaka bende inyalo neno kanyo endi Atwang' Junior nigi wendo ma bende osewende e studio mare kaendi ok en wendo awenda kama to en jago ni endi ma bende tayo weche go kibang' Nyasaye kaka wuono ni endi eh, wan kode ka mondo olernwa moko matin kotenore gi wach Nyasaye Eh, ka ok kamano endi to brother Okech ibiro eh, telonwa wach Nyasaye kapok wachako amen
We walam. Duong' odog ni Wuoro ma nyaka chieng' mane omiyo piny nobetie. Erokamano nikech nyinge ni kod teko. Duong' mondo odog ni Jehova ni nyaka jawinjo ma winjowa sani kendo manenowa sani. Omiyo duong' mondo odog ni ma nyaka chieng' kirite Jehova kendo imiye winjo ka nyingi duong' oduong' nikech in e remb Yesu Kristo maduong' ma jawar.

Ah, Ruoth Yesu nowara kendo kokalo kuom warruok notima mabedo nyathi Nyasaye. Kendo kaka ondiki e ndiko ni e Johana mokwongo ni duto manoyie, ji duto manoyie nomiyogi teko mar doko nyithi Nyasaye. Kamano nitie Johana achiel apar kod achiel kisomo kedhi piny. Nyiso ni kaka nomiya bedo nyathi Nyasaye no, mm. mano gima nomiya chiria moloyo. moloyo. Kisoma uh, Johana Johana no bende mana piero ariyo mm. to wacho wacho wach moro kendo mane kod teko mm. ka Yesu wacho niya ni adhi ka wuora ma in bende en ang'owa en wuonu

Erokamano kokalo kuom nyuol eh. nyuol mar um, nyuol manyien eh, nyuol manyien nyaka nyuol kuom roho nyaka nyuol kuom roho Yesu wacho niya mm. gima onyuol kuom roho en roho en en roho eh.
to monyuol mar dhano to bende en en ringruok en monyuol mar ringruok mar ringruok en mar ringruok to mar roho en mar roho en mar kaka an an roho erokamano mudak e ringruok koro mano be aparo ni e thuon wach mane walosie sani endi mm. in mar roho modak e ringruok mm. ang'o miwacho ni in mar roho modak e ringruok nyiso ni nitie gik moko ariyo kaendi mm. nitiere wach mar ringruok to gi wach mar roho lera nitie wechegi eki en ang'o minyalo wacho ne ng'ato eh, en odak e ringruok to ng'ato dak e kuom roho to waduto te wangima
eh, nitiere weche ariyo ma nyaka wabed kwang'eyo mm. ne dhano owuon kokalo kuom chwech ma ondikie e jo mano ondikie e chakruok mm. e chakruok ariyo abiriyo okoni ni eka nyasaye nochweyo dhano mm. e koa kuom ang'owa kuom lowo mm. aeto okudhone much ngima ma dhano dok ang'owa mangima mm. to kama ne dhano doko mangimano mano riwruok mano kuongo chwe donge mano riwruok eh, koso chwe riwruok aeto ketne ngima nyiso ni ngima cha Ngima na cha noa kuom Nyasaye. Nyasaye owuon. Eh, Nyasaye cha en ye ngima. Mm. Koro ngima ma noket ne riwruogni en emomiyo riwruok bedo mange Mangima. mangima. To kisomo Johana Mm. a- auchiel pra- praoche- prauchiel gadek to Mm. koro niya ni roho ema kelo ngima ringruok to ok nyal gimoro Ok nyal ok nyal gimoro. gimoro. Nyiso niya ka ringruok onge ka ro- ka ngima ma en rohono onge Mm. to ringruok ok timre nade Ok nyal. ok nyal. Mm. Ang'o momiyo waluongo ni ji otho? Nikech ringruok em- ri- eh, roho emotime nade? Emoweyo ringruok. Roho owuok ei ringruok. Eh. Koro waneno ni jago ni yedhi otho. Eh. Mm. Koro nyiso niya, Mhm. tije gi ringruok odo- orumo. Mhm. Koro ringruok nyaka daw kama otimore nade? Kamoaye. Aye. Ecclesiastes Mhm. apar kod ariyo abiriyo Mm. wacho niya, ni eka ringruok nodog ang'owa dok kama noaye to roho owuon odok kama notimore nade kama noaye koro chieng' modi pogore ng'ato ka ng'ato odok kama notimore nade kama noaye ine mm. mano mane makelo pogruok e kind ang'owa e kind dhano marom madiera mhm. kod ng'at ma otimore nade ogeno kuom ng'at machielo eka obed mangima kamano koro ngiso ni waduto temo wadakie mwang' chieng' kaendi wan ei wan roho modak kuom ringruok eh, ma chieng' ma koro roho owuok oweyo ringruok to ringruok nyal ngiso ni ringruok idoko kuma noae to roho bende timo ang'o mm. dok kuma noaye mano kaluwore kanyo endi gi e, nonro ma bende isetimo kata bende wach nyasaye ma iseleronegi kinde ni endi mm. ni ngima ma wan go ni endi ok en ngima modak ok en ngima mar ringruok mm. to en roho ma nowuok kuom nyasaye kar kar chakruok mm. mane ichweyo godo wach nyasaye mane ichweyo godo wach dhano kata mane ichweyo godo dhano mm. ma bende nokawo much ngima mm. to kudhne en owuon to bedo mangima mm. imedo wacho bende ni wach nyasaye kata bende much ngima owuon ne Nyasaye owuon mm. nikech mm. Nyasaye mano chiwe ne dhano yes. nochwe chwe ringruok to weye kanyo mm. bang'e to kawo muya mowuok kuom dhoge owuon to kudho ne dhano yes. to muya no en Nyasaye owuon kamano koro nyiso ni wan wan e, e roho mm. modakie ringruok kamano erokamano mm. eka kinyalo ng'eyo ni ng'ato dakie ngima mar dhano kodak kuom roho ma Nyasaye nomiye yes.
Gimomiyo inyalo ng'eyo en ka ng'ani ochako dwaro gik moluwore kod ang'owa kod ringruoge. Mm. Ringruogni oting'o gik mathoth. Mm. Ringruok nigi gige ringruok. Mm. Gige ringruok gin gige piny ma waneno kodwa. kiwango mm. eh, ma ka ng'ato oneno ni gigi momiyo bedo mange mangima emomiyo bedo mangima mm. iwinjo mano nyiso ni sama ng'ato oseneno ka gige momiyo bedo mangima mm. kata gige momiyo bedo ng'ama lich kata gige momiyo bedo ng'ama oduong kata gige momiyo ochaji kata gige momiyo otimore nade omiyo obedo gi mbi moro obedo, obedo gi mbi moro mm. to ochako neno kaka gigi gin gik gik motimore nade gik malich mm. aeto nyiso niya ochako dak e ringruok koro nyiso ni odak kuom gombo mar eh, ringruok eh, eh odak kuom ringruok yani odak kuom ringruok nikech gigo be gin ang'owa gin ringruok eh, mm. gin gigo ang'owa gige ringruok

Jomoko wacho kata bende jodolo moko wacho ni nitie oganda moko mawuotho ma bende kinde moro nyalo wacho ni jogi ni to wuotho to gisetho kuom ringruok. Ma to nyiso nang'o? Ng'ato wuotho ngima to neno ngima, to jomoko wacho ni kuom ring e kuom ringruok to to nang'o ongima lakini kuom roho to tho. Eh.
Gima kelo mano Mm. ni kata kamano Mhm. gi ngima nang'owa ringruok to gi ngima. Mm. Eh. giwuotho e genge ma lakini kata kamano gisetimore nade gisetho mm. to ma iwuoye tho mane mm-hmm. iwuoye tho mar ang'owa mar chuny mm. mar chuny mano ori ang'owa e riwruok e mm. nikech en ema kothoe to rache moloyo ang'owa moloyo ringruok ringruok en ento en nego tho mm. to ngima mar adiera mm. to onego bed mangima ma en roho mm. iwinjo to ngima mar adiera bedo mangima kotimore nade ka en kod loch e ringruok ka en kod loch e gige piny ka en kod loch yani ringruok riwo gige piny duto ma dhano neno ni gik mali gik malich ma sama ng'ato ogero ot maduong' tineno ni ang'owa ni ong'ama lich mm. ka ng'ato riembo kod riembo ni kod mitoka neno ong'ama lich mm. ng'ato be ka chiemo maber mm. oneno ni ong'ama lich kendo oneno nitiere jomoko motimore nade moloyo lakini ng'ato ma odak kuom nyasaye nyiso ni sama wawacho ni ng'ato odak kuom roho to roho no wuon e nyasaye to wawacho niya odak kuom nyasaye en ok ovalu gigi nikech ang'owa gigo ok nomiyo biro e piny

Iwacho ni nitie oganda moko ma bende odak kuom ringruok, mm. to ngimagi mar ringruok inyalo mana ne ka bende gihero gigo eki mag ringruok. Mm. Ang'o minyalo wacho ne oganda gi eki ma bende sigi winjo dwol ni endi kendo giwacho niya ni wan to wabiro mana luwo jogo eki minyalo miyo gik moneno kod wang' gik ma bende inyalo tim koda oneni Inyalo miyo oganda tinde ohero gik ma gineno gi wang', mm. gik mitimo ne gi onni, kendo kuma ng'ato nitie mana gi mako ma kamano endi, oganda biro dhi mapong' kanyo malich matamre gi nono. Mm. Ang'o minyalo nyisogi nikech gin to koro gisero malo piny? Mm.
Gima ng'eyo en achiel, ni ng'at lal en ng'at lal. Mm-hmm. Eh, kendo ng'at ngima bende en ang'owa? Ng'at ngima. Eh, koro ng'at ma ng'at ma Unuywayo mm. en ng'at mo already is dead, en ng'at mo osetimore nade? Osetho e chunye. Mm. Eh. Nikech ka ng'ato ngima mm. to ng'ato ok luw ono, oluwo wuon ono. Mm. Eh.